Terima kasih ngagai sida ti udah bekunsi jerita pemerindang lemai sunyi ruai kitai ucau. Tau diambil nyadi ke lalau tenggau singkang kaki bejalai. Laban dunya ukai semina diwan mensia enggau jelu aja tang mega antu. Turai bala ucu udah diserurik ayu baka selama bebuai ke leka jaku inyau pia mega sepia tinang keman. Leka jaku Iban ti dikena ayu nyerurik genap bengkah turai bala ucu Ti deh pedua bala uchup ba ruai kitai ditu mega jaku Iban adap ke menua ulu. Ini minta ampun, enti bisi leka jaku ti enda kala didinga kita uchup. Jerita ti keterubah tu nyadi ba kandang taun dua ribu satu. Ini ngena nama Mia nyadika nama karung uchup tu. Mia agi gawa ba sebengkah sepital X. Enda ibuh ami ini nyebut nama sepital nya uchup. Minggu ti ketiga bulan empat. Mia seduai Mila besilih sip gawa malam. Empat iku semua sida nyaga kaunter endua orang beranak. Nyadi, wat beranak nya uchu ujung sekali semak kampung. Bisi deh malam siti, bisi siku indu enda mu mukai ngenyit begetah sepengudah dua hari beranak. Enti nitihka lutur. Pagi pegila iya dasuh orang panzut ari sepital. Anak ai indu manah udu gamal ko kita uchu. Iya ga besai amat. Pemesai anak iya tiga pun tiga kilo. Nama agi deh. Nyau begaul meh sida sebuat ngasuh ke kati indu nya ngagai bilik X-ray. Laban lu tu deka scan sarang anak indu nya. Mia enggau Mila ngasuh ke kati indu nya tama bilik X-ray lalu. Ngelama misien scanner. Indu nya udah lemi tulang peda miau chau. Berasai sinu tudah miau meda indu nya. Nyau puchat gamal tudah tuai ketegal ti lama udah begetah. Semadi nyepi diri empu nyau sebingau baru iya ngenyak ke tuil minta bantu indu misi. Mia enggau Mila dia meh ngelila ke lutur sekining sara anak indu nya. Tembu semua, Lutur lalu ngasuh Mila ngambi kambut darah laban nindu nya deka diisika darah. Beguai meh tudah Mila ngelawa Mini Chila endur orang gah ke darah. Sepengudah masang jarum ba jari indu nya lalu ngisika darah, seduai lalu ngasuhka katil indu nya pulai baru ngagai wad orang beranak. Benung ba rantau jalai. Maya sida tiga benung niti jalai ti bisi atap entara wad orang laki enggau wad anak biak. Jam maya nya, nya udah semak pukul dua pagi, ku Kita Ucho. Benung sida tiga niti jalai ti ka bebuyak petang nya, dinga indu ti beketah nya tadi lalu bejaku, Terima kasih ngagai kita tiga menyadi udah kiruh mantu ngidupka aku. Pia, ku. Iya ucau. Mila pen lalu ngetu ke singgang kaki iya. Ka pen enda Mia pen ngetu nuna Mila. Kitai tiga aja di tau. Kami seduai aja ari tadi ngasuh katil nuan ari wat ngagai bilik isteri. Pia ku Mila madah agi indu nya ucau. Nya kaban seduai deh ba kaki aku nya. Pia ku indu nya nyaut ucau. Nyadi Mio tu tadi muak ari sepiak kanan indu ti galik ba katil nya, Milo muak ke kiba indu nya. Ninga indu nya munyi nya, Mio enggau Milo semina beperening pangan diri aja, ku kitai uchau. Aram kitai jampat, pia, ku Milo. Sepi Mio bulu pegu nya bediri magang. Senat asai seput disintak. Indu ti gali nya meda pendiau Mia enggau Mila baka nya ku kita uchu enda memunyi aja tu dah tuai. Sepengudah tama dalam wod orang beranak, indu nya tadi lalu dianjung nuju sukut kati iya empu. Anak indu nya tadi dijaga dua iku bakih Mia ba dalam siti bilik enda jauh ari kati indu nya tadi. Udah terenah duduk semua, Mila pun lalu nusi ngagai bakih seduai dua iko ti sama bela nyaga kaunter nya dia. Sama bela takut magang meh sida sebuat malam nya ko kita ucho. Iya ga indu magang nya dia. Bela enda jauh ari pangan diri sida sebuat dini hari nya. Sama bela dugau-dugau ba kaunter nya dia. Urung iya jam tiga dini hari, Sida sebakih empat iku nganyung anak indu ti begetah nya tadi laban tudah tuai ti udah likun jenak tindu enda engkertik sekali. Bela bepegai jari sida sebuat tu tadi ngelawa katil indai anak mit nya. Iya meh kira sepuluh meter deka datai ba katil indu nya. Sida empat pen lalu meragan temati kutu. Meda utai ba katil indu ti begetah nya tadi, ku kita uchu. Nemu kita uchu? Nama utai dipeda sida sebuat iya? Sida sebuat iya meda ba kaki katil indu nya tadi bisi siku indu bebaju burak kamah sereta bauh buak benung degi-degi. Indu nya benung melakangka sida mila sebakih. Peda mia bala bakih iya sigi udah gegetak magang. Mia empu pia meh uchauk dua kali lima sebaka. Meda utai baka nya, surut sida sebuat begadai-gadai bejalai bepegai jari ngelawa pangking ba belakang kaunter. Tudah Mia laban ti mai anak indu nya ba dulang. Semuti ke ulih asur ke Mia dulang anak mit nya bai lemi tulang ku kita uchauk. Sepengudah tama bilik pangking ba belakang kaunter, Mila lalu ensurau luput. Begau baru ga sida sebuat dalam bilik nya ko kita ucau. Mia nak nemu agi nyau sekut dalam. Ukai bisi utai ba dalam pangking nya, semina bisi nyemari indu besimpan ke keresa diri, penapih ai tauka water dispenser ko jako kemaya hari tu ucau. Ngau singki siti aja. Bangku supa panjai siti aja ga. Dia meh tudah mila ti luput digalik sida sebuat. Pengeleda mila empu meh tudah tuai maya nya ku kita ucau. Mila ti ngeleda nya tadi lalu angkat bejerita ngagai sida sebuat. Penu ku mila ucau antu ti dipeda sida dini hari nya iya nya ini indu ti begetah nya empu mansang ngabas ucau iya. Antu nya Yan ba Mila ti benung luput madah kediri enda ngachau sida. Semina mansang meda uchu iya ti baru udah beranak. Antu nya mega udah ngubat uchu iya ngambi badu begetah agi. Tawas hari siti, indu ti begetah nya ku kita uchu, amat gerai. Berasai alit ati sida sebuat maya nya ku kita. Lu tu pena nemu. Nyaut agi bekeni endu nya tau gerai badu begetah agi. Ka ngumbai utai nya enda ulih diterima akal tang utai nya nyadi ba mua mata mia empu. Bepanggai ba siku-siku ga nya uchu, ka pechaya tauka enda, antu tu bisi tauka enda. Nya aja meh pekat ini nuju semua bala uchu, tau berani tang anang kelalu berani, tau ga takut anang ga kelalu takut tak pa mai diri aja. Au, nya meh naka jerita kitai ti keterubah uchu kitai mindah ngagai jerita kitai ti kedua. Jerita ti kedua tu dipedua ibu siku ba messenger ayu. Terima kasih ngagai iya ti udah bekunsi jerita pemerindang lemai sunyi ruai kitai uchu. Turai ibu kitai tu mega udah serurik ayu baka selama bebuai ke leka jaku inyau pia mega sepir tina engkeman. Ini ngena nama Rini nyadi ke nama karung ibu tu. Rini asal orang Pue, tang lama enda pulai ke menua. Dia tu Rini diau ba Miri nitih ke bala anak sepengudah pinchin urung iya taun dua ribu sepuluh suba. Pengingat ti deka dipekunzika rini tu ucau nyadi urung iya taun 1992 pia. Ramau maya nya, rini gawa ba ward anemit ba sebengkah sepital adap ke menua kitai kitu. Ini nak nyebut penama sepital nya ucau bebasa ke tudah ti gawa dia au. Maya nya, rini gawa siap malam. Bisi dua iku da agi enggau Rini kereja malam nya sepengudah ti ngintu diri. Sida sebuat pen bela duduk belelak sebedau ti ngemata ke bala nembiak. Endang iya baka selama mega, beganti sida tiga sebuat ngeraun katil bala nembiak ti sakit. Jam nya udah lalu pukul dua belas malam, nasak mi sida sebuat amia nya uchu. Munyo mih ringkat, nyo panduk sida sebuat. Agi bisi diatu mih ringkat kenu ku ibu Rini uco. Ka ini nguji ngiga ila bekeni gaya mih ringkat, ku ibu Rini nyo neh uco. Pulai baru ngagai jerita kitai. Bakih Rini siko nyadi tukang panduk ke sida sebuat. Rini bisi mai sadin salai. Nyo ti dikena sida sebuat ngulai mih. Mansa Umi sida tiga pen bela ngintu diri. Nyadi Rini tu tadai Uchau, duduk ba pintu penama Wat Anang Biak. Bakih Rini dua iko nya duduk ba mua ari kiba Rini. Benung tudah tuai Rini tukir-tukir ngurut Mi. Enda mukai-mukai, mata Rini bisi nyeling ngagai pintu penama cheremin Wat nya, ku kita Uchau. Nyau ka tebelengka kuntina mi tudah tuai. Kebuah pia ko kita uco, laban rini bisi meda siku anembiak mit umur ia kira dua tauka tiga taun pia bediri degi-degi ba mua pintu muak keluar telanyai ga ganjang. Nembiak nya dipeda rini bisi ngena marik pirak ba rekung ia, berupai amai dipeda rini maia nya ko kita uco. Baru mani ini ngelari ke mata diri ngai merinding ngagai nembiak nya. Laban rini nemu nya utai bukai. Tang rini diau diri enda ada nyerarat apa semua. Minah rini tu tadi ngadu ke penuduk diri melakang ke pintu penama nya. Bula ngumai enda takut neh ucau. Bendar ibu rini ngelalai ke penakut diri nangi ke bala bakih bukai bela takut. Enda alah nyau enda raun katil bala nembiak laban ti takut. Tembu ngintu diri bepakai kemi, udah bebasuk semua sida sebuat galik enda lama ngedang belakang. Baru udah galik amat-amat sida sebuat iya ucau. Dinga bisi nembiak mit nyabak. Wat nya bisi apai indai ngemataka anak sida tang semina siku aja entara sida nguan. Enda tau mayuh. Awak ke sida tiga aja, nemu apai tau kinai sida iya ngaum pia kenu ko saga mati sida tiga. Tang meh nembiak nya, nyau ngekau nya bak uco. Meda baka nya, beruman bakih rini siko, angkat lalu mansang lawa tunga munyi nyawa nembiak nya. Kira bisi ngelima minit pia meh, peda datai baru bakih rini deka ngaga tusu. Kini apai indai nembiak nya tadi ga iga ngelama nyantik bira. Pia ku Bakih hari ini seraya iya ngaga tusu. Tembu semua, tudah tuai pen lalu mansang baru ngelawa nembiak nya lalu nusu ke iya. Peda enda lama udah nya, datai baru ga Bakih hari ini nya tadi lalu muchau. Apu, amat raya pengerapa nembiak nya. Enda lama aja iya nginsap tusu. Kini ka pai Nail ku aku. Pia ku munyi ku tak bakih rini nya tadai ucau. Kati ni nua iya sanu? Pia ku rini nanya bakih inya tadai. Kati iya lumur tiga belas A? Pia ku bakih rini. Beruman rini ngerebak ke bup register deka meda sapa inai tau ka pai nembiak mit nya tadai. Tang meh ku kita ucau. Ba bup register nya. lumur katil tiga belas A nadai orang udah register. Katil nya puang nadai orang. Bah, sapa ga nembiak ti diberi bakih Rini nusu nya tadi deh ucau. Rini teduduk, pala patung berasai lemi. Bakih Rini ti ngeraun tadi lalu nanya. Lapa nuan madik? Pia ku Bakih hari ni seraya deka mansang nganjung tusu enggai nembiak nya baru. Beru mandi ni nangkap baju Bakih iya lalu madah ke Bakih iya nya munyi tu. Anang guai sanu, duduk ditu dulu tua. Beruman ke tudah tuai Bakih hari ni duduk ngendik rini Baki hari ni siku benung galai tindu anda nemu diri laban awak iya pukul dua ngeraun pia, ku nya ucau. Baka ni pendiau anda mit nya sanu? Pia ko tanya Rini ucau. Nadai bebaju betanjut tu dah, semina bisi marik pirak siti ba rekung iya, pia ku Baki iya nyaut Rini.

Beruman ba kiah yang leka ke butul tusu ti udah digaga iya. Jampat, ambi rosari seduai, gerak sanu nya semayang kita tiga. Pia ku Rini uchu seraya iya ngambi rosari dalam luka. Ensugau ngapa tudah tuai ba kiah Rini ti tinduk nya tadai. Bengit-bengit gamal tudah tuai meda seduai ba kiah Rini siku nya uga getak. Enda ga tudah mayuh ti tanya semina nitih aja. Tembu semayang jam pen udah pukul dua pagi. Seretai meh sida tiga ngeraun katil dini hari nya. Katil 13A amat nadai orang nguchau. Sigi puang. Pukul enam pagi gamak Rini si tudah bakih iya nyau ngenyit angat. Rini empu pen pia mega. Nyelai asa isi te nyilu pia ku tudah tuai ucau. Bela tabin seduai sebakih hari sitai. Pagi nya, baru Rini nusi ke bakih iya dua iko nya tadi, utai ti dipeda Rini maya sida sebuat makai mi tengah malam nya. Nyau nyabak seduai ninga utai tusi Rini ucau. Begi ga tudah Rini ucau semina meda utai nya aja. Kati ke bakih iya deh ucau? Nyau ditusu ke iya nembiak mit nya ngena butuh tusu. Bendar rini ngaum bakih iya ngering ke semengat diri. Keru semengat sepengudah nya sida sebuat nadai agi ditunik utai kelalu raya baka nya ku kita ucau. Semina munyi-munyi utai nyelai pia mega suah meda utai beka sipak sebelah luar nya dia udah teleba sida sebuat iya.